Aşyk ýigit, Siziň iller biziň ilden uzakda. Hany başlalyň. Başla Gunça. Baý. Aşyk ýigit, Siziň iller biziň ilden uzakda. Otur-da, Ahmet, otur diýdim-ä saňa. Seň ýüzlenişiň näle? Hiç edemde ýüzlenilýärmi? Seret bärde. Çykdyň. Çykdyň. Öňüräkden seret. Öňüräkden. Seret. Ine. Şeýdip çykdyň. Gunça ýaňy düşündirdim-ä. Çykdyň. Bu gyzam görkezýär. Senem seretdiň. Muhammet! O-o-o, Muhammet! Çykýan, eglýän, onuň şeýdip görkezýän. Indi sen meň kenidim. Indi hamala sen meň joramda. Sag bol. Seň ýanyňa oglan gelipdir, bus. Muhammet, bagyşla. Senem azajyk dom. Men wizany üç günden köp alyp bilmedim. Zyýany ýok. Şu üç günlük dowamynda taparyn, diýip umyt etýärin. Taparyn? Kimi? Marina bar-a, Puşkin teatryndan, rus gyz. Ýadyna düşýärmi? Hä. Sen oňa parsça döwredýärdiň. Köplenjem bileräkdiňiz. Adres barmy? Öýüne bardym, emma ol ýerden ýaşanyk eken. Telefony hem ötkäpdir. Başga-da habar-hatyram ýok. Şonda ýene sen seretmediň ýaňy. Şu taýda gözüň ne oturýaň şeýle. Oturaňda şeýle. Senem özüňe göwni ýetýän adam-da, özüňe göwnüň ýetik. Habar topladyňmy? Näme boldy? Mundan has soňrak gelmezdim. Birini maşyn bilen kakyp, zindana düşdüm. Üç ýyl. Öldümi? Ýok, emma el aýagy döwüldi. Maşynyň hem ässaçlandyryş jyhasy ýokdy. Indim baryny gözläp geldim. Döwlet aga! Döwlet aga! Indi boldy däýelmi ýa gaýtalanmy bolýam? Arkaýyn gidiberiň. Gidiberiň. Boldy. Marinaň adresini-ä bilemok. Habarym ýok. Ýöne türkmen gyz bar, ady Aýna. Şol ikisi hemişe bilediler. Käwagt bile parsça-da gürleşýärdiler öýdýän. Maňa köp kömek etdiň. Ine-de açaryň.

Hoş geldiňiz, ýörüň geçiň. Bahmana, bahmana. Men başga-da işim bar. Siz turist dälmi? Ýok, ýok, ýok. Eýranyň haýsy şäherinden geldiňiz? Meşetden. Gyzylymamdanmy? Gyzylymam? Gyzyldan gümmezem bardyr-a, uly howuzly, kepderileriň uçup ýörendigi. Hä, Ymam Ryza, dogry, dogry. Hä, şeý diýsene. Maryna gözläp geldim. Nirede ekä? Maryna? Maryna men-ä tanamok. Nime sen aýna dälmi? Nenem aýna, Bärde iki aýna bar, bire men, birem kärdeşim. Ol hem iki günden gelýär. Nädip çatjak tapyp bir rah. Men diňe üçgenç gabatda bolýan. Oň ertir Eýranyň medeniýet merkezinde sapagy bar. Pars dilini öwrenýär. Gaýrat ediň, adresini ýa-da telefon nomerini beräýiň. Biz türkfon nomerimizi nätanyş birine bermeýäs. Bolýar. Sag bol. Bolýar. Sag boluň.

Salam. Salam. Oh, nime aýna kardam. Üstki kitaphana ýa. Aýna hanym. Salam. Salam. Men Muhammet. Eýrandan geldim. Maryna gezilýän. A, meň adresimi size kim berdi? Magtymguly teatryndan režissýor Dolat. Maryna nirden tanaýaňyz? Men teatri artisteti. Üç ýyl mundan öň Ferdowsini Russamy Suhrab spektaklini körkezmek üçin Aşgabada geldik. Bir aýdan köpräk siziň şährisin myhmany bolduk. Şunda Marina bilen tanyşdym. Soň hem birnaçar gitdik gelip gitdim. Indi üç ýyl boldy. Marinany görmegi geldim. Men Marina bilen iki ýyl bäri jora welin, bir eýranly dostunyň bardygyny aýtmandy. Indi gaýrat edäýin, Marinany adresini ýa-da telefon nomerini beräýiň. Men nätanyş adama joramyň adresini berip biljekgem. Ýöne, ýöne, ol meni goýtanaýar. Biz oň bilen, biz oň bilen örän ýakyn dost. Men Marina bilen gürleşip göreýin. Eger ol razy bolsa, onda gelip adresini alaýyn. Ertir meniň wizamyň möhleti dolýar. Yzama Irana dolanmaly. Bolýa-da. Men şu ýerde sapaklarym gutaransoň Marina bilen gürleşjek bolaryn. Sag bolýa. Sag boluň.